Moro, bon dia, bon tardi y bon nochi. Awe den mundo di cripto cu Reginald lo mi trece algun topico cu ta di hopi interes of interesante pa bo si bo ta mirando e videonan cu mi ta haciendo di hex. Dicon? Pasobra awe nos ta papia over di descentralisa. No ta papia over di cadera, over di audit, over di e medio ambiente. Y tambe punto sinku, explicacion di e Excel cu me pone den mi, den mi dos ultimo videonan di Hex. Y por ultimo, con ta cumpra Hex mas barata y Pulse X atrobe. Pero esaki lo bin den mi video siguiente. Asina ta, y semper mi ta bisa den tur mi videonan, mi no ta un consehero financiero, loke mi mes ta haci, esaki tambe mi ta trece pa bo dilanti. Ta nifica, manera ami ta cumpra of manera mi ta inverti, e manera ki tambe mi ta bisa dicon mi videonan ta bay over di hex. e dia nan aki. Paso me man yama heks e moeder, ke mendi e mama, e, e, laka nos bisa e mama coin, of laka nos bisa e sun ku Richard Hart a kumisa kune komo number uno, despues el a bini ku Pulse Chain i despues el a bin ku Pulse X. Tambe mi tin ku bisa, mira semper mi disclaimer, paso den mi disclaimer tambe, um, mi ta bisa esaki klaramente ku mi no ta un consehero financiero y etcetera y etcetera. Laga nos bai mesora riba riba e pagina di hex hex.com anto mi ta bai expande sa aki mesora anto di kon mi a decidi di bin ku hex e dia aki pasobra mas ku malesa over di hex Mas fasinante, mas interesante i mas oportunidat e kripto aki tin pa bo. Ta bolbe ripití, interesante, fasinante i tambe oportunidat. Si bo mira mi, mi ta bisa bo ta bon pa bo por mira mi video, mi promé video, mi segundo video i tambe esun aki. Cu mi ta treciendo over di heks. Laga nos no perde mas tempo, laga nos ban How It Works. Pasobra aki riba nan e tin hopi indicacion. Ami ta conseha bo pa bo mes tambe drenta den e parti di How It Works. Tambe tin e FAQ, Frequent Asked Question, tambe cu bo por mira. Anto bo por check e testimonios tambe di algun hende, mas nan ta papia over di e seguridat, e cos aki ta hopi hopi bon y hopi interesante pa bo por mira nan. Ki nos ta bay papia awe? Awe bo a bisa mi ta bay papia over e desrantralisa, anto ora cu mi a lesa esaki mi di hey, e homber aki ta haciendo un cos increible, anto si bo lesa, E ta bisa hex is unstoppable. Ato ora ku man lese ko ki miti e kos aki ta inkreible. E hombre aki a trese un kos pa e komunidat of e hendenan ku tin hex lo wòrdu semper benefisiá. Anto den e último akinan mi por lesa even If the website goes down or the file reachata dies, hex continues to operate. Ora pa mi na rikoki male si koki mi di hex aki, e gai aki a hasi un kos pa master. Mi ta konseha bo tambe pa bo por bo tambe lesa e partinan aki ku mi ta menshona ku ta di suma importante. E di dos punto ta ku mi ta bai mira, e yama wallet. of un wallet. Anto ora mi lesa esaki tambe e ta bisa mi kasi mesun kos of e ta indika mi un kos. E ta bisa kinan e ta rekomenda MetaMask. Tambe den mi videonan anteriormente mi a mustra klaramente kon uh, bo mes por uh, mendi baha bo, bo, bo, bo MetaMask. E ta masha, masha fácil mes. E tambe nan ta bisa kinan klaramente si bo tin mas ku 10 mil dólar, bo ta di cripto Nan ta konsehá bo pa bo por usa un hardware wallet. Anto aki nan a ta menshoná Trezor, ami tin Ledger, pero esaki tambe despues lo mi hasi un video over di dje. Anto nan ta bisa si bo tin mas ku un miñon, nan ta bisa bo nan ta konsiderá bo hasi. Genesis 7, ke meni esaki tambe despues lo mi bin ku un video over di dje. Mi ta kere ku tur esakinan lo ta importante pa pa hendenan ku ta ku ta drenta den hèks òf si bo no sa di hèks, ora bo mi por konsehá bo un kos, pero e ta keda na abo. Si bo ta siele y tambe bo mes tin cu tuma e responsabilidad, pasobra ami no ta tuma esaki pa bo. Mi di tres punto ta audits. Kico ta nifica audits? Audits ta nifica cu ta companianan cu ta drenta, cu ta, na manera ta bisa, ta un independent security, que mendi nan ta bay wak con bon e. eh, kon ta bisa kon bon e, e, e, e, e code ku tur e otro um, facilidad nan ku heksa duna ku en verdad e ta un kos ku ta segura ke bendi tanifica ku botin ku ora bo hanya un kompania sin ke manera heks ku aduna dos lugar un llama Coin Fabric Security Audit Anto tambe nan a pone e economics audit aki. Ta nifiká ku um, akinan tambe bo por mira ku tin chainsecurity.com ke ben di bo mes por dal klik riba esakinan anto bai lesa mas over di E si bo tin algun pregunta, tambe mi ta laga mi email aki bounan ku bo por tambe hasi mi e pregunta. Di punto 4 ta esun di medio ambiente, environmental impact, tur kos ku uh, um, tur kos ku e homber aki a pone den e, e website of den an pagina aki di hex.com Remy, hopi informacion y cada vez cu mi lesa mas over di e cos aki, mas excited, mas contento mi ta bira, paso e cos aki e ta un cos increible con bon e homber a haci e cos aki. E ta bisa aki Hex has no negative um, external litis, que mean di cu ora cu bo bay wak bon, e ta bisa aki e minor staan Nan ta wòrdu pagá pa destruí e medio ambiente. Dikon? Pasobra e medio ambiente di e minersnan, ora bo tin miners, ta nifiká bo tin un mashin. Anto e mashin ei um, mester di koriente. Ki ta pasa ku e ta kenta, e ta bira kayente. Bo tin ku pone fan, bo tin ku pone, uh, um, bo tin ku pone un air condition. Ta nifiká ku bo ta usa hopi koriente. Eseinan ke mendi ku bo ta destruí

Uh, kora bo subscribí bo mes na mi kanal, uh, e ta hopi importante pa mi. Dal like, dal na e bel aki tambe, ora bo dal na e bel, tur notifikasyon of tur video nobo, tambe lo bo haya automáticamente de mo mail of uh, lo e worde indica e de manera ki bo no te perde ningun video dimi. Mi ta sòru pa mi ta hasi semper e tópikonan ku ta di di máksimo òf di bon interes pa mi, pero tambe mi ta indika bo ku ta bon pa bo lesa, pa bo mira i pa bo por skucha. Awor aki mi ta bai riba e Excel, pasobra bo a bisa ku mi ta bai wak e Excel di kia a pasá ku m'a pon riba. Dos otro videonan. Anto mi ta kere ku esaki lo ta di máksimo importante pa bo. Ta p'esei mes mi ke tres'é dilanti. Mi ta bai share e screen awor aki ku Asneiki Turende por mira di kiko mi ta di kiko e Excel ta, pasobra ta di sumamente importante. Pasobra bia pasá mi a papia over di esaki pero. Ya, m'a duna splikashon di dje, pero mi ta bolbe ta hasi'e. Ora bon, si bo disidí di invertí hèks, shen dòla di hèks, e promé aña bo ta haña trinta i ocho dòla, bo ta duna trinta i ocho por shento di kual lo bo tin shen di trinta i ocho. Anto asta aki bo por sigui bai abou. Pero ki ta pasa, ke men di esaki ta un voorbeeld, ora bon. Si bo invertí, laga bisa, bo kume shen dòler di hèks. Anto hèks ta ta na djeshete sèn, nò e ta djesnuebe sèn e wòrdu akí. Si e keda na djesnuebe sèn, si e keda, kòrda bo, tende bon, si e keda na djesnuebe sèn, na final di djesinku aña, ku bo shen dòler ku bo invertí, bo tin djesdos mil. 538 dòler. Bolbe ripití, si e keda na diesnuebe sèntimo ke ta awor aki anto bo kome shen dòler, lo bo haña diesdos mil sinku shent trinta i ocho. Pero, si e hèks ei subi anto e bai, paga nos kue un sifra. 19 B 5 ku ta sali 90 sen laga bisa ku e subi 5 bia na 90 sen ta nifiká ku aproksimadamente e bedrag ku bo tin aki ku ta bini diosdos mil sinku shen i trinta i seis lo wòrdu multipliká ku sinku. Ta nifiká si bo invertí shen dòler anto awe ta na diesnuebe sen. Pero ke disidí subi bai na nobenta sèn ta nifiká ku bo plaka ku bo tin einan lo bo tin ongeveer sesenta mil dòler òf mas. Esaki tambe e, kon ta bisa, e berekening aki. Uh, lo mi trece mas, uh, mas despues dilanti, den un Excel tambe, de forma que nos pa hace un bon coopera, un, un comparacion bon, mi ta sorba en pone dos na un banda, ya tu rende por mira con esa kita. Así na bon hexta. Y por último, mi tengo que pensar, um, de mi próximo, de mi próximo video, Lo mi trese dilanti tambe kon pa kumpra hèks mas barata i tambe nos lo bai hasi un kompra di hèks. Anto lo mi mustra kon nos ta drenta kumpra, anto mand'e na nos Metamaks pasobra mester hasi e paso aki. Anto di e Metamax nos ta ban mandele na otro kaminda of nos lo bai kompra kuné um, bon ta bisa nos lo kumba pos ex kuné of nos lo kue e plaka mandele for di um, Ya, di un kaminda pa otro, pero tambe e, kon ta bisa, e movishon aki nos lo a mustra. Anyway, manera mi ta bisa semper, semper dentro mi videonan, kora bon, si bo gusta mi video, like, supskribri bo mes, pone bo komentario of laga bo komentario abou, anto no lubida di dal e bel ei. Manera tambe ta bisa den tur mi videonan, Danki y dia bendicioná. Ayo.